Nagħtikom merħba għal din is-serata kommemorattiva tal-lejla. Iltqajna hawnhekk b'żewġ għanijiet. L-ewwel għan huwa biex f'għeluq l-erba' snin mill-mewt ta' Oliver Friggieri nikkommemoraw il-memorja tiegħu. U għandna wkoll imbagħad il-launch ta' din l-edizzjoni ta' Il-Malti li għandha tema partikulari. Jiena jidhirli li aktar milli nikkommemoraw il-memorja, Għandna niċċelebraw il-ħajja ta' Oliver. Oliver huwa koloss tal-letteratura Maltija. Letteratura li għalkemm marbuta mal-ilsien Malti, ilsien beru mill-qedem, iżda riżultat ta' ċirkostanzi storiċi ta' pajjiżna, il-letteratura tal-irsib Malti hija letteratura pjuttost żagħżugħa. Filwaqt li nsellem id-diversi personaġġi li partikularment tul dawn l-aħħar sebgħin sena poġġew ilsienna fuq sisin sodi u ftit ftit b'ħidmiethom żviluppaw għamluh tanġibbli, wessgħuh u għanewh, minn fosthom Oliver Friggieri jispikka u qiegħed fil-quċċata. Friggieri mhux biss tana apprezzament ta' figuri letterarji ta' dawk li ġew qablu, iżda fil-kitbiet tiegħu, permezz tal-personalità tiegħu, b'intellett mentali u emottiv profond bir-riflessjonijiet tiegħu ikkonkretizza b'ħidmietu l-aspetti dawra tond ta' dak li lilna jagħmilna Maltin. Mhux biss għaliex l-aspett uman tiegħu jeżamina post il-bniedem fl-univers, imma għax joħroġ apprezzament tad-diversi kwalitajiet tal-bniedem. is-sewwa li hemm fil-bniedem u d-dimensjoni soċjali tal-bniedem, il-mutur tal-emozzjonijiet tiegħu. Għalkemm karatterizzati dawn minn dawk il-kwalitajiet fin-natura umana li huma anqas tajbin, Dawn ukoll għandhom posthom f'kitbietu għaliex l-istampa aħħarija hija waħda ta' fiduċja f'rebħa tal-kwalitajiet tas-sewwa li għandha l-umanità. Dan joħroġ biċ-ċar mill-fiduċja li huwa kellu fil-ġenerazzjoni żagħżugħa. U biex jien nagħti eżempju ta' dan, ħa nislet silta minn diskors li ġie f'idejja dal-jumejn ta' li Oliver Friggieri għamel fil-jum tal-gradwazzjoni tat-22 ta' Novembru 1991 fejn kellem direttament lill-gradwanti u ħeġġiġhom hekk, nikkwota, Nixtieq nitlobkom ma tidħlux fl-għadira ta' ilma qiegħed ta' din is-soċjetà. Jeħtieġ li tkunu intom li ċċaqilqu l-ħsieb rieqed, tqanqlu l-qlub biex iħossu, tiġbdu t-tmun f'idejkom u tressquna lejn jum ġdid. U aktar 'l isfel fl-istess diskors qalilhom, nerġa' nikkwota, Timxu ma' ħadd ħlief waħedkom ma' Alla tagħkom. Nistennew, tistennew it-tifħir ta' ħadd ħlief tal-leħen ta' ġewwa fikom. Appell ta' dejjem li jgħodd għal kull żmien u li minn diversi kitbiet tiegħu twaħħad mal-imħabba li hu għandu u kellu lejn artna. Imħabba 'l bogħod minn kliem fieragħ. imsejsa fuq ix-xewqa tiegħu li s-soċjetà Maltija tkun imsaffija minn dak kollu li jdeller u jċajparha. Tispikka wkoll f'kitbietu l-ispiritwalità tal-ħsieb u filwaqt li juri l-wesgħat tan-natura umana, jikkonfronta din in-natura umani ma' esseri ogħla minna. jagħtina stampa ta' post il-bniedem, mhux biss fin-natura dinjija, iżda wkoll fl-univers, meta jersaq u jmiss il-kunċett ta' Alla bħala Ħallieq u ta' Alla Perfezzjoni. Huwa għalhekk importantissmu t-tnedija u l-ħarġa speċjali ta' Il-Malti li ser titnieda llejla bit-tema, Ħajja, Kunflitt, fidi, nazzjon, l-uċuħ tal-mixja tal-fidi ta' Oliver Friggieri. Liema ġabra ta' studji ser tkompli tarrikkixxi l-istudji letterarji li sal-lum saru dwar il-kitbiet ta' dan l-awtur filosfu, bin Malta tagħna, li minn jersaq rejh, u jixtarr kitbietu u ħsibrijietu, żgur li jsir Malti u Maltija aktar mirqum b'dawk il-kwalitajiet li jagħmluna dak li aħna bħala ġens. Jien nixtieq nagħlaq din id-daħla qasira Billi nuri l-apprezzament tiegħi lill-Akkademja tal-Malti għall-kontribut assidwu tagħha biex l-ilsien Malti dejjem isaħħaħ l-għeruq tiegħu bħala l-ilsien nazzjonali tagħna u persważa li l-Akkademja tal-Malti tibqa' għaddejja b'din il-ħidma. Nirringrazzjakom minn qalbi.

Jekk. Jekk tifhem x'jgħidu l-kwiekeb li l-qamar tul il-lejl, jekk tagħraf minn fejn telaq, is-sħab, fejn sejjer, fejn. Jekk tirfes kull mogħdija u tterraq kullimkien, jekk tkellem lil kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien. Jekk togħdos fl-ibħra kollha u tmiss qiegħ l-oċean, jekk titla' kull muntanja u titfi kull vulkan. Jekk tifhem lil kull siġra u tkellem lil kull fjur, jekk torqod ma' kull dudu u tqum ma' kull għasfur. Jekk tgħodd in-numri kollha u taf kull alfabett, jekk tħodd kull teorema u żżarma kull kunċett. Jekk togħxab kull tbissima u toqrob kull uġigħ, jekk toftoq il-kliem kollu u ssib is-sens li fih. Jekk taf kif kien il-bidu u kif sa jkun it-tmiem, jekk taf kull fuq kull isfel, kull wara kull quddiem. Jekk taf għaliex kull għabex iżelleġ kull żernieq, jekk taf kemm hija twila, kemm twila, twila t-triq. Jekk taf għaliex l-iżbalji u taf x'inhu perfett, jekk taf għax serp jitkaxkar U għax itir farfett. Jekk int tawwalt iżżejjed fuq xifer il-ġibjun tal-qalb biex issa ttella' bissa tal, xemm midfun. Jekk il-maltemp sikkittu u lill-irjieħ raqqadt, jekk l-ilmijiet nixxifthom u lin-nirien qabbadt. Jekk fhimt kull mustoqsija u jekk kull ħalfa ħlift U jekk kull rebħa rbaħtha u jekk kull telfa tlift. Il-petali tal-warda waqgħulek minn idejk. Dan l-univers itektek inqasam hemm f'riġlejk. Il-ħajja mistoqsija miġbura f'elf għaliex, bussillek poeżija Jekk int ma tweġibilx,
Tħallux Tħallux il-ward jintrifes fit-toroq mas-saqajn, jiċċarrat u jintrema f'xi rokna għall-pittajn. Tħallux id-dawl jintefa' u tmut ma' kullumkien id-dija ta' filgħodu, il-ħeġġa tal-għelwien. Tħallux l-iltiema jibku l-mewt tal-ommijiet, sakemm jitgħallmu jifhmu li fost kemm hawn saħħtiet. Ħajjithom l-akbar waħda. Is-saħħta tat-tallab li ma jistax jistenna iżjed minn dak li sab. Tħallux il-ward jintrifes, id-dawl jintefa', iż-żgħar iltima jibku u lili nitbekka dak li sar.
Ser nifrex il-lejl fuqek. Ma nafx xi trid illejla, dil-kelma ddur iddur u tqila ċomb ġo sidri. Mnejn ġiet u fejn se tmur? Tinqala' minn ġenbejja, tinbaram max-xofftejn, tiżżerżaq fuq ilsieni u tmut malajr fix-xejn. Inqala' minn ġo fija, ja xewka tal-uġigħ, u 'l ħadd ma ngħid illejla, das-sigriet tagħna x'fih. Int tqila wisq biex negħrfek, jekk noftqok, tnixxi d-demm, tittappan jekk immissek, jekk inżarmak, tintemm. Se nostrok f'qiegħ ta' qabar, u se nsaqqik id-dmugħ, se nifrex il-lejl fuqek, biex tifhem biss ir-ruħ.
Eċċellenza, President ta' Malta, membri tal-Akkademja tal-Malti, tad-Dipartiment tal-Malti, qraba tal-Professur Oliver Friġġieri, misniedna distinti, Sinjuri. Nixtieq nibda dawn il-kelmtejn tal-lejla b'poeżija bikrija tal-poeta li qegħdin infakkru u niċċelebraw illejla. Ħassejtni kemm-il darba qiegħed negħreq bil-lejl fin-nofs ta' baħar. Rajtni mdendel ma' ħajta li ma ridet b'xejn tinqata' biex ngħib fl-irdum. Stħajjilt il-karti kollha li mlejt bil-kitba tiegħi qed jinħarqu f'ħuġġieġa nar li ħadd ma seta' jitfi. Sibt ruħi fuq il-forka qed nistenna b'għajnejja mgħottijin it-tmiem bla ħtija. U din ħabib mhix ħrafa, din xortija. F'għajnejja bħala wieħed li m'iniex espert fl-istudju tal-letteratura Maltija, dawn il-ftit versi jiġbru fihom l-esperjenza jew ix-xorti tal-poeta, hu min hu, kemm matul ħajtu kif ukoll wara mewtu. Illejla dan il-poeta huwa wieħed mill-pilastri kontemporanji tal-istudju u tal-iżvilupp ta' lsienna. Il-President irreferiet għalih bħala koloss u naħseb hija kelma tajba ħafna. Il-ġabra tal-istudji li qegħdin jiġu mnedija llejla fil-ħarġa speċjali tar-rivista li tagħti ġieħ lil-lingwa Maltija Mhux biss iżommu ħajja t-tifkira tiegħu, bħal dik il-ħajta li magħha kien imdendel u li ma ridet tinqata' b'xejn, imma fl-istess ħin dawn jagħtu wkoll forma ta' ġudizzju fuq aspett minn xogħlu, waqt li hu ma jista' jżid xejn ma' dak li qal u ma' dak li għamel, bħal dak li kkundannat fuq il-forka, jistenna tmiem bil-għama tjattilu għajnejh. Is-seminar li fih kienu ġew ippreżentati dawn is-seba' studji sentejn u nofs ilu, kellu bħala tema l-ispiritwalità fil-ħajja u l-kitba ta' Oliver Friggieri. U għalhekk bla dubju li kull wieħed minnhom b'mod jew b'ieħor imiss mat-tema tal-mixja interjuri ta' dan il-poeta lejn dak li huwa akbar mill-bniedem. Silta mid-daħla editorjali ta' dan il-volum, miktuba mill-kollega Dottor Glenn Attard, tagħtina ħjiel tat-temi differenti li jinġabru f'dawn is-seba' studji. Nikkwota, Seba' kelliema esploraw aspetti differenti tal-ispiritwalità ta' Friġġieri, kollha kemm huma bit-tir li joħorġu d-dimensjoni fundamentali tal-ħarsa kontemplattiva ta' Friġġieri fuq il-madwar. mill-ħarsa lejn il-fraġilità tiegħu nnifsu u d-dissens lejn is-soċjetà Maltija hija u tinbidel radikalment maż-żmien, għall-ħarsa lejn it-tiġrib li jġibu l-istituzzjonijiet soċjali, għall-ħarsa lejn l-integrità tal-ħolqien u l-kundizzjoni ħlejqija, għall-ħarsa lejn il-logħba qawwija bejn il-fidi u l-politika, Kristu u l-Knisja, għall-ħarsa lejn ir-reliġjon bħala sies u għajn ta' għaqda ta' ġens, għall-ħarsa lejn it-taqbida bejn il-moħħ u l-qalb fil-materja tal-fidi u tbatija fejjieda tas-Salib, għall-ħarsa, fl-aħħar nett, lejn il-kategoriji eżistenzjali tal-imħabba, il-mewt u Alla. Fl-analiżi fqira tiegħi, dawn jistgħu jinqasmu f'erba' oqsma. il-ħajja, il-konflitt, il-fidi u n-nazzjon. Kull waħda minn dawn, kif jidher sewwa fl-istudji li għandna miġbura f'idejna llum, ħażżet mogħdija fil-ħajja ta' Friġġieri, li wasslitu għal għarfien ġdid fit-tfittxija profonda tiegħu. Ikun żball jekk kull wieħed minn dawn l-istudji jiġi magħluq ġo niċċa waħda għaliex fir-realtà kollha jolqtu aktar minn qasam wieħed. Li se nipprova nagħmel ftit fil-ftit ħin li fadalli huwa li nagħti xi ħsibijiet ta' kif kull studju jgħaqqad flimkien dawn it-temi. It-tema tal-ħajja fil-mixja spiritwali ta' Oliver Friggieri tidher b'mod partikulari imma mhux biss fl-istudji ta' Beverley Agius, Robert Farrugia u Adrian Grima. Nemmen li l-istudju ta' Agius ipoġġi il-pedament għal dak kollu li jiġi wara u mhux ta' b'xejn għalhekk li tpoġġa l-ewwel wieħed f'din il-ġabra. It-tema tal-ħolqien u l-ekoloġija jimmarkaw il-bidu ta' kull mixja spiritwali. Il-bniedem ma jistax jibda miexi lejn xi ħaġa li tiġbdu u li xxenqu jekk l-ewwel u qabel kollox ma jagħrafx il-qagħda tiegħu bħala ħlejqa fil-ħolqien. Wara dan l-ewwel pass, meta jagħraf, iħobb, jirrispetta u jħares il-kuntest naturali li fih jgħix, jista' l-bniedem ikompli jikber. Il-mument li l-bniedem jinsa għeruqu, tikber fih il-hubris, u l-mixja spiritwali tiegħu lejn dak li huwa l-ieħor tieqaf u jispiċċa jdur fi ċrieki miegħu nnifsu. Għalhekk l-għodda meħtieġa fil-ħajja biex il-mixja tibqa' sejra fid-direzzjoni t-tajba hija l-umiltà. U hawn jidħol il-valur tal-istudju ta' Farrugia. Meta l-bniedem bħal poeta jibqa' f'postu, jibqa' umli, u jħares 'il fuq lejn dak li huwa akbar minnu, jasal biex verament jikber u jiddakkar u jimtela minn dak li jħares lejh. U hu għalhekk, bħalma jgħid sewwa Farrugia, l-umiltà tiegħu tgħaqqad il-poeta mal-filosfu, il-qalb mal-moħħ u l-fidi mar-raġuni. L-għażla ta' Friggieri li jagħti l-prijorità lill-poeta, lill-qalb u lill-fidi Hija xhieda ta' kemm tassew kien kbir, għax din l-għażla turi li dejjem għaraf li għandu aktar fejn jimraħ u fejn jikber. Din iżda mhijiex dejjem esperjenza serena u qatt ma hija esperjenza faċli, bħalma jurina fl-istudju tiegħu Grima. Fl-esperjenza tal-ħajja fejn il-bniedem suppost huwa l-protagonist, spiss jiġi mċekken għal spettatur jew vittma, fejn m'għandux kontroll lanqas fuq id-direzzjoni ta' ħajtu. li spiss hija bħal ferrovija li tibqa' sejra mmexxija mill-momentum tagħha stess. Il-poeta, madankollu, għandu l-għodda biex l-arti tiegħu, permezz tagħha, jibdel dak kollu li huwa inkoerenti, storbjuż u ta' dwejjaq f'xi ħaġa sabiħa, f'xi ħaġa artistika, u għalhekk ikompli jikber u l-mixja tiegħu tista' tkompli. Il-kunflitt ma jistax jonqos mill-ħsieb ta' kull min juża r-raġuni li biha huwa mżejjen bħala bniedem. Iż-żewġ studji li fihom dan jispikka fl-opinjoni tiegħi huma dawk ta' David Aloisio u ta' Romario Sciberras. Aloisio, fost temi oħrajn, jitkellem dwar l-antiklerikaliżmu ta' karattru ħassieb li kien jemmen li l-Kristjaneżmu jista' joffri forma ta' tmexxija li tista' tkun ta' ġid għall-poplu Malti. Madankollu fl-istess ħin, l-istituzzjoni li għandha d-dmir u s-sejħa li xxettel din is-sistema reliġjuża fis-soċjetà Maltija, il-Knisja, tibqa' dejjem tkun kawża ta' kunflitt interjuri fih, għaliex minħabba l-partiġġjaniżmu tagħha tbiegħdet mill-messaġġ oriġinali ta' dak li waqqafha. Xi berras mill-banda l-oħra jistudja d-dinamika konfliġġenti li tidher f'rumanz ta' Friggieri bejn ir-realtà ideali, imsawra fuq normi aċċettabbli u oħrajn li għandhom jitwarrbu, u realtà aktar reali tal-passjonijiet tal-bniedem fejn dak li jħoss mhux dejjem jaqbel ma' dak li tiddetta n-norma. Il-mixja tal-għarfien tal-persuna ta' dak li hi u ta' dak li tħoss hija parti fundamentali fil-vjaġġ spiritwali. U dan jista' jitkompla biss meta r-realtà reali li semmejt ftit ilu tiġi milqugħa bħala forma oħra ta' norma li tiftaħ orizzonti li sa ftit ilu kienu mjassra u msikkta. Forsi l-aktar tema li faċli norbtu mal-ispiritwalità hija dik tal-fidi, u l-fidi tidher fil-maġġor parti tal-kitbiet li ġew trattati f'dawn l-istudji. L-istudju ta' Charlo Camilleri idur mal-mistoqsija ta' kemm it-tradizzjoni, bit-T kbira, raffigurata fit-torri, għalkemm mibnija fuq pedament sod, għandha tibqa' dejjem wieqfa. u dwar jekk dak li jgħodd huwiex it-tradizzjoni nfisha jew il-pedament li fuqu hija msawwra. Fil-ħsieb ta' Friggieri, il-bniedem ta' fidi huwa dak li kapaċi imur aktar lil hemm minn dak li nbena waqt li jibqa' jibni fuq il-pedamenti sodi li jibqgħu dejjem hemm ġewwa l-art li ebda terremot ma jista' jwaqqa'. Fl-istudju tiegħi, il-fidi, kif jifhimha Friggieri, toħroġ bħala vjaġġ ta' akkumpanjament ma' Kristu fit-tbatija tiegħu, stedina lil min jemmen biex jimtedd ma' Kristu fuq is-salib, iħares lejn wiċċu u jomgħod il-parabdoss li jġib miegħu fih u li jsib ir-risposti fis-silenzju. Fl-aħħar nett, it-tema tan-nazzjon nistgħu ngħidu li toħloq pont bejn l-istudji kollha. Għalkemm il-poeżiji u l-kitbiet ta' Friggieri mhux dejjem iseħħu f'post definit, il-kuntest, il-ħsieb u l-karattri huma dejjem Maltin u jirriflettu l-kultura u s-soċjetà Maltija, fis-sabiħ, l-ikrah u l-paradossi tagħha. Tassew jekk inneħħu l-kuntest Malti mill-kitba ta' Friggieri, inkunu qegħdin inneħħulha ruħha, inkunu qed inneħħulha l-ispirtu tagħha. Għaldaqstant nistgħu nagħlqu dawn il-ħsibijiet billi nsostnu li l-ispiritwalità fil-kitba ta' Oliver Friggieri hija vjaġġ interjuri lejn dak li huwa 'l hemm mill-bniedem, però vjaġġ magħmul minn individwi li jiffurmaw poplu, il-poplu Malti, fejn l-identità u l-esperjenza Maltija huma l-mogħdijiet li jwasslu lill-Malti għad-destinazzjoni. Grazzi.
Il-bniedem jitkellem biex jikkomunika, ġifieri. Hemm espressjoni, x'nixtieq ngħidlek jien, jekk jogħġbok ġibli kikra kafè, pereżempju, dik hi espressjoni. U komunikazzjoni, inti tifhimni x'għedtlek biex iġġibli. Mela, il-poeta huwa bniedem li jagħmel dan kollu wkoll, però b'modi differenti. Lingwa vera u proprja tal-poeta mhix il-Malti jew l-Ingliż u t-Taljan kumplament, però hija il-metafora billi li ħaġa titqabel m'oħra. Prova ngħidlek jiena, x'karriera se taqbad, ngħidlek xi triq se taqbad. Vincent Misseri Carrera, lingwaġġ tal-poeta, ma lingwaġġ letterali jinftiehem kif inhu, plus sinifikat moħbi jinftiehem minnu fih. Per eżempju, mexxej ta' partit jiseħ l-eroj tagħna, jew l-iljun tagħna, jew il-kmandant tagħna, jew kella id-dawl Għal Alla, Alla huwa d-dawl, mela d-dawl u Alla jitqiesu bħala xulxin. Jekk tidda fid-dawl ta' Alla, jekk tidda fid-dawl ta' Alla, tidda lil Alla, ġifieri livell letterali, livell metaforiku jitħaddmu ma' xulxin. Issa għala jikteb il-bniedem il-poeżija? Il-poeżija naħseb li jiktibha f'mumenti speċjali meta huwa imnebbaħ għax hemm bżonn xi ħaġa toħroġ minn ġewwa fih u jintensifika bil-modi tiegħu. Kull poeżija hija espressjoni ta' mument speċjali. Kulħadd, anki min mhux poeta ta' kapaċità, ma jimpurtax kważi, jesprimi ruħu b'mod poetiku, tfisser jesprimi ruħu b'mod sublimi, speċjali, intens. U dan isir sikwit bir-rima, billi kelma taqbel m'oħra, bir-ritmu, billi jkun hemm ċerta qbid, Għammen fil-mixi, fil-swin, fil-taħdit, meta non il-vuċi, baxu il-vuċi, meta naġru, meta nitkellmu bil-mod. Hemm mod differenti, però l-poezija mhix dak. Dak huma mezzi, dak huma l-libsa tagħha, ruħ tagħha vera propju huwa il-kontenut kif għedna metaforiku. Allura meta Kristu jgħid jiena raj tajjeb u Kristu ma kienx raj, ma naġġ tiegħi u Kristu ma kienux naġġ, ma kien qed juża l-metafora. Kristu, fil-fema tiegħi, ġim sarraf għax kien poeta. Dahirina Sultan, operatu għal Lorenzo Sultan, jekk inti Sultan tikser il-Kostituzzjoni, ħaqqek il-mewt, però Pilatu ma kkundannax lil Kristu, però ħadu biċ-ċajt. Dana qed jitkellem bħala Sultan, dana moħħu nies. Mbagħad meta illut il-folla li kien hemm qalet sarbu sarbu għax qed nemmnu li verament huwa

Tal-ġenna tal-Buskett.
Taqbila għall-Paljaċċu. Ilbes pulit u ndilek biż-żebgħa kull kulur, stenna l-orkestra ddoqqlok u inti tibda ddur. Tinqaleb rasek 'l isfel, tiżżeglek u tirtogħod sakemm tgħejja u tistordi u taqa' fl-art bil-mod. La tneħħihiex il-maskra biex kollox jibqa' għaddej u inti tibqa' tikbi bla ħadd ma jgħidlek xejn. Paljaċċu tini daħka mid-daħq ta' fuq ħaddejk, Paljaċċu tini demgħa mid-dmugħ li hemm f'għajnejk. Paljaċċu tista' tolfoq jekk ma jintebaħ ħadd, Paljaċċu trid iddaħħaq mingħajr ma tieqaf qatt. Paljaċċu kompli dawwar il-globu bejn idejk u meta tixba' waqqgħu u farrak taħt riġlejk. Imbagħad idħaq id-daħqa ta' qalb mimlija mrar għaliex min jidħaq l-aħħar hu biss jidħaq l-aħjar.

Ghannejtlek l-isbaħ noti mill-isbaħ eleġija u wrejtek il-Kalvarju li nbena ġewwa fija. Mill-ġebel tqil ta' Saltna li ġġarrfet mal-li bdiet u bidlet is-sbuħija fi kruha tal-imwiet. Sejjaħtlek biex tweġibni b'kull isem li naf jien, għajatt sakemm smajt leħni idamdam kullimkien. U baqa' skiet madwari U inti ma ġejt qatt, għalkemm jiena għadni nħobbok kif ma ħabbejt lil ħadd.
Il-kelma tagħna. Hemm kelma fuq ilsienna li kif tingħad iddub, hemm xrara li kif tikbeż u tinfirex fil-qlub. Mulej, int għedt tal-kelma, int kont li n-nar qabbadt u ridt l-irbit li torbot warajk ma jħollu ħadd. Mhux int li kont laqqajtna biex ngħixu tnej flimkien? Mhux int li għedt dil-kelma, mhux int li xelt dan nirien? Id f'id, kif trid, se nimxu ferħana li sibnik. Id f'id, se nżommu dejjem dil-kelma li tajnik.
Int li tmexxi kollox bil-qies u sid ħanin. Mulej għassilna darna illum u tul is-snin. Qum magħna kul filgħodu u magħna strieħ billejl u magħna kul u ixrob din l-ikla ta' bejn it-tnejn. Hemm kamra lik ġo darna u f'darna int is-sid. Ħu dal-miftuħ Hu dal-muftieħ biex tidħol u toħroġ meta trid. Jekk toħroġ, erġa' lura, għax qabel ma norqdux u nistennewk, u biebna mingħajrek ma nsakkrux.
U meta torqod norqdu, u nqumu meta tqum, illum, għada, pitgħada, kuljum, kuljum, kuljum.

Għax daħal ġmilu l-lejl u hu mhux ġej.
Il-ħajt tas-sejjieħ. Imtella' ġebla ġebla mill-ħolma ta' ħaddiem miftuħ għall-istaġuni mingħajr ma qatt jiqdiem. Is-sur qasir ta' niesna li għexu mal-ħolqien u semgħu tul is-sekli jdur l-alloġġ taż-żmien. Għassies tal-art tal-bidwi li jrabbi bla jistrieħ. Ħabib fix-xemx u x-xita, dan hu l-ħajt tas-sejjieħ. Inbnew u reġgħu waqgħu palazzi kbar u sbieħ, iżdu hemm baqa' dejjem żagħżugħ li qatt ma xiħ. U kiber ma' dil-gżira u ma naqasha qatt, ħannieqa tal-istorja li ma jħassarha ħadd. Welditu l-fantasija, għammduh dlonk l-ilmijiet, fiżżduh ir-riħ u s-sħana, rabbewh iż-żminijiet. Il-ħajt tal-għaqal bikri, bit-tilla tal-idejn, il-katidral tal-għalqa, maħdum mill-qalb bix-xejn.

Dil-qalb li ttektek dejjem, dad-demm li jrid u jrid, dix-xewqa li tgerrimni kull waqt bil-ftit il-ftit. Għalxejn għalija l-warda titbexxaq u tirtodd u tfur bl-ilwien u l-fwieħa jekk hi sa tibqa' 'l bogħod.
Għalxejn ix-xemx titħaqli mill-kontinent t'hemm fuq jekk is-sħanat ta' demmha ma nista' qatt induq. Għalxejn l-għasafar jgħannu fil-beraħ tal-ħolqien, jekk kelma minn xofftejha ma nista' nisma' mkien. L-għelieqi tiegħi nixfu, m'hemmx ilma fil-widien, ma tfisser xejn il-kelma li tidwi fil-ħolqien. Bħal warda ninxef kmieni, bħax-xemx nidher u mmur, bħall-qamar nitla' u ninżel, nintesa' bħal għasfur. Għal xejn ix-xemx u l-qamar, għal xejn dan il-ħolqien? Għal xejn dawn l-istaġuni, bla mħabba xejn u mkien? L-imħabba ttella' l-qamar, l-imħabba tmexxi x-xemx, imħabba, imħabba, imħabba, madwarha ħliefha m'hemmx.
Il-qalb li ttektek dejjem ittektek biex tħobb biss, Ismagħha, Tik takk, tik takk, u missa nkiss inkiss. Jien naf li llum il-warda qed tfuħ u mbagħad tikrieħ. Jien naf li llum il-bnazzi u għada iqum il-ksieħ. Ix-xemx dalwaqt tinħeba u s-sema se jiswid. Is-sajf ma jdumx ma jgħaddi u x-xitwa donnha bdiet. Illum l-għasafar hienja, ħlief jgħannu ma jridux, iżda għada taqa' l-ħemda għax għada ma jqumux. Illum il-qlub itektku, iżda għada ma jtektkux. Jien naf illum iżda għada jien naf li ma nafux. Tibżax, Il-jum qed jisbaħ, fadallu ħafna l-lejl, u dan staġun l-imħabba, is-siegħa tagħna t-tnejn. Dewwaqni l-bewsa tiegħek, sakkarni b'dan l-inbid, se nirfes ħafi f'qalbek għax qalbi tħobb is-street.

Aħna warda li fetħet titbissem, għax ma tafx li ma tafx li ċinu.
Il-fanal. Hemm fanal fil-kantuniera mingħajr ġmiel qadim bħad-djar u bħan-nies li jgħixu bħalu f'dik it-triq fejn jaw fqar ma jafux bid-dawl li jitfa' dal-fanal fid-dlam tal-lejl għax in-neon ġewwa darhom huwa isbaħ iżda t-tnejn li jinġabru kull flgħaxija biex jitgħannqu fid-dawl tiegħu kemm jixtiequ li ħaddieħor iħallihom jisru miegħu Hemm fanal fil-kantuniera li ma jaqla' l-ħars ta' ħadd, iżda t-tnejn li nħabbu taħtu ma jriduh jintefa' qatt.
Xi ġralek ma. Għaliex ma tridx illejla tilgħab miegħi u lanqas min tħallini nersaq lejk? Xi ġralek ma? Għajnejk qegħdin jaħmaru u d-dmugħ qiegħed iqattar ma' ħaddejk. Mamma, għaliex illejla ma trid tkellimni xejn? U bqajt hemmhekk fit-tieqa, tistenna l-ħin għaddej. Is-soltu tgħidli storja li ma jkun jafha ħadd. U tant tkun storja twila li ma tispiċċa qatt. Mama, mama, is-soltu, is-soltu mhux bħallum, is-soltu iżomni f'ħoġrok u bla ma tħallini nqum. Is-soltu kull ġurnata kif tajt instess it-tir Il-lejla m'hemmx li jidla u m'hemmx li l-ħin isir. Il-lejla ma xiġralek. Il-lejla ma nafekx. Qed nibża li se nfittxek u nibqa' ma nsibekx. Xiġralek ma jien naħseb li hemm f'qalbek xi storja twila li ma tgħidilix. bħal dawk li inti stess irrakuntajtli kif rajtni nibki u għatli biex ma nibkix.
Fil-bar tal-kantuniera. Fil-bar tal-kantuniera tinbih fi flixken żgħar ix-xarba li tixrobha biex tibda tara aħjar. Irrid grokk nostalġija bit-togħma tal-passat u miegħu qatra mħabba bix-xewqa tax-xewqat, u qtar ta' sentimenti, kemm kemm malinkonija, żewġ mgħaref illużjoni, u ħafna simpatija. Fil-bar tal-kantuniera iż-żfin idewweb l-hemm, il-pjanu jitfi l-kelma, l-inbid jitbiddel f'demm. L-għajnejn ma jarawx aktar, il-moħħ ma jifhem xejn, l-arloġġ jinħlielu l-ħabel u l-globu jibqa' għaddej. Jinbaram sa ma jaqa' fl-irdum ta' mkien u qatt. Jitfarrak biċċa biċċa fl-abbiss ta' xejn u ħadd. Riċetta li ħoloqha il-moħħa x'kien f'sensih. Riċetta li l-ġenn tagħha kull għerf jinġabar fih. Fil-bar tal-kantuniera, il-cocktail tad-destin jinbiegħ bir-rħis għalina, katavri ferħanin. Ixorbu sa ma tiskru bl-ispirtu tqil taż-żmien, l-egilku l-grokk tas-sekli. Illejla nħallas jien.